Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bu günki AutoCAD wideomda siz bilen biz tehniki çyzgy çyzma ugurlaryny, tehniki çyzgy çyzma kadalaryny göreris. Şonuň ýaly hem şu öwrenen zatlarymyzy hem özleşdirmek üçin mysallary işläris görüpmeler görnüşinde. Siz bilen ilki nähiliräk çyzgy çyzarys? Şunuň ýaly, ilki birinji has aňsatly görnüşde basic çyzgylar, daha dogry çyzgy çyzarys, nähiliräk görnüşde çyzylýar. Çyzgy çyzan wagtymda size aýtmak isleýän zatlarym bar. Ondan soň has spesifik çyzgylar bolan, şunuň ýaly ölçegleri has köp bolan çyzgylar. Ýa, dogry aslynda bu size görä birazajyk çylşyrymly. Ýöne belli bir wagtdan soň bu siz üçin hem çylşyrymly bolmakdan çykar. Siz üçin sada, has aňsat, gysga bir wagtyň içinde siziň çyzyp taýýarlap bilýän çyzgylaryňyza öwrüler, öwrenmäne dowam etdigiňizçe. Şu ýerde görşüňiz ýaly, şu ýokarky biz üç ölçegli modeli çyzarys. Isleseňiz, aşaky çyzgyny hem ölçegler şu ýerde berlen, çyzyp bilersiňiz. Ondan öňürti, tehniki çyzgylar diýlende, tehniki çyzgylaryň çyzylyş kada-kanunlary bar. Şolardan esaslaryny size gysgaça aýlap geçmekçi. Şu ýerdäki gören üç ölçegli çyzgymyzyň has öňden taýýarlan çyzgym bar, modelim. Geldim, açdym. Tehnik çyzgylar çyzlan ýagdaýynda hat dogrusy şular ýaly üç ölçegli modeller çyzlan ýagdaýynda e, gurluşyk inženerçiligi ýa-da Has öňki wideolarymyzda aýdyşymyz ýaly gat planlary bolýar, flat plans diýdim. Şolar ýaly çyzgylar däl-de, üç ölçegli çyzgylarda şular ýaly belli bir perspektiw görnüşleri bardyr. Görüş görnüşleri. Meselem, şular ýaly çyzgyny biz çyzmak üçin, şular ýaly çyzgyny emele getirmek üçin bize şular ýaly maglumatlary bilmek gerek. Ölçegleri. Ölçeglerini biz çyzgynyň Katursy islendik bir çyzgynyň, islendik bir üç ölçegli çyzgynyň üç tarapyndan seredip, şol çyzgynyň nähili ölçegdedigini, şo çyzgyny döretmek üçin bize gerekli maglumatlaryň hemmesini biz alyp bilýäris. Meselem, şular ýaly bir bir modelimiz bar diýip pikir edeliň. Şu modeliň şu öň tarapy, şu üst tarapy we şu çep tarapy. Biziň tarapymyzdan seredilende ýagdaýynda çep ýa-da sag bolup bilýär, ikisi hem meňzeş gapdal görnüş dik gidýär, tehniki çyzgy kanunlarynda, ýa-da gurallarynda. Biz şu modele öňden, üstden we gapdaldan seredip biz şu modeli çykaryp bilýäs. Nähili ýagdaýda çykaryp bilýäs? Eger şular ýaly bize model berlende biz öňden seredip şu ýerden Meselem, öňünden sereden ýagdaýymyzda bize şul iki aranyň otuz milimetrdigini ýa-da şu iki aranyň on bäş milimetrdigini ýa-da şu iki aranyň Kyrk milimetrdigini biz bilip bilýäs. Ýa-da şular ýaly. Bize gerek bolup biljek, has dogrusy, bize görünýän taraplar, görünýän ýüzler, meýdanlar has dogry görnüşde görünýänligi üçin biz şu ýerde ölçegleri alyp bilýäs. Mundan başga nähili? Biz gapdaldan sereden ýagdaýymyzda, çykdym, discard diýdim. Gapdaldan sereden ýagdaýymyzda hem bize gerekli ölçegleri biz şu ýerden alyp bilýäs. Meselem, şu ýerden geldim, saýladym. Şu iki arany, bir minut. Şol iki arany ölçemek isleýän, ýigrimi alty millimetr eken. Şu çyzgyny ölçemek isleýän. Geldim. Şol iki ara otuz dört millimetr diýdim. Millimetr eken. Şunuň ýaly bize gerekli ölçegleri biz öňden gapdaldan we üstden seredip biz alyp bilýäs. Eger şular ýalak bir ýagdaý bolsady, Diskard diýdim. Eger şu ýerdäki turba görnüşindäki şu deşik şu ýerde bolmadyk bolan ýagdaýynda bize iki tarap hem gerekli maglumatlary berýärdi. Biz şu gapdaldan seredemizde ýa-da şu öňden sereden ýagdaýymyzda bize gerekli maglumatlary berýär. Ýöne bize şu ýerde şu üstden seredemizde görünmeýän, diňe üstden seredemizde görünýän töwerek şu ýerde bolanlygy üçin bize üstden hem görnüş görmek gerek bolýar. Hawa, käbirleriňiz bilýän bolsaňyz diýmegiňiz ahmal, şu gapdaldan sereden ýagdaýymyzda biz şu ýerden görünmeýän çyzgy bar diýip, şu ýerden biz radiusyny hem berip, şu ýerden biz çyzgylar diklene geçirip, şu ýerde şol deşigiň barlygyny belli hem edip bilýäris diýmegiňiz ahmal, ýöne asyl düşündirjek bolýan zadym diňe Bu çyzygy üçin däl, başga görnüşli geometriýalar hem şu ýerde bolan ýagdaýynda biz üst tarapdan görnüş görmeli bolýar. Hökman üst tarap üç tarapdan seretmeli diýen zat ýok. Bize gerekli bolan ýagdaýynda iki gapdaldan seretsek hem ýeterlik bolup bilýär käbir ýagdaýda. Ýöne has çylşyrymly bolan geometriýalarda, has çylşyrymly üç ölçegli modellerde biz üç tarapdan hem seretmeli bolýan ýagdaýlarymyz bolýar. köplençek seretmeli bolýar. Mundan başga aýtsam, tehniki çyzgylarda görkezilende şu ýerde biz şu gapdaldan seredemizde görünmeýän çyzgylary biz kesik çyzgylar görnüşinde aň görkezýäs, okyja bildirýäs has dogrusy. Meselem şu ýerde biz şu görnüşden gapdal tarapdan seredemizde bize nämeler görnenok. Şu ýerde bir sany çyzgy bar. Bize görnenok. Şu ýerdäki çyzgy bize görnenok. Dogrusu, şu çyzgy, şu çyzgynyň dowamy bolup gidýän şu çyzgy görnenok. Ýa-da şu töwerek bize görnenok. Şolar ýaly ýagdaýlarda size tehniki çyzgyň üstünde görkezeýin. Şu ýerde görşüňiz ýaly, şu gapdal kesik gyzyl çyzgy şu ýerdäki gelýän çyzgynyň dowamy, birinji aýdanym. We ondan soňky, oň aşagyndaky Gyraky çyzgy, has dogrusy, by diňe gyralary aňlatýar, kesik gyzyl çyzgylar. Şu ýerde hem biziň töweregimiz görkezilen. Meselem, şu ýerde ýokardan sereden ýagdaýymyzda, geldim şol ide, ýokardan sereden ýagdaýymyzda biziň şu gapdalydan seredemizde görünýän töwereklerimiz görnenok, görşüňiz ýaly. Oň üçin hem biz. Şu ýerde tehniki çyzgyny bize berlende şu ýerde görkezip dur. Şu ýerde görýän bolsaň deşik gör. Şu ýerdäki görnüş näme üçin görünýär? Bu ýerde görünenok diýmek lakmy? Munam siz öňki sapaklarymyzdan bilýänsiňiz hatch buýrugyny görüpdik. Şu ýeri, meselem has dogrusy şu ýerden kesik görnüşi şu ýerde kesilen görnüşde görkezilen, hatchlenen görnüşde nähiliräk bolýar diýseňiz, geldim şu ýerik. Aslynda hökmanam däl. Ölçege bir minut seredeýin. Şular arky ýigrimi üç jem otuz ýedi. Ýedi dogry saýlanmam gerek. Dogry. Şu ýerde görşüňiz ýaly, e, biz şu çyzgynyň edil şu tehnik çyzgydaky ýaly, e, şu ýerde görşüňiz ýaly, e, heşlenen görnüşini hem görüp bilýäris. Mundan başga aýtsam, gysaçarak aslynda şeýleräk, tehnik çyzgylarda Käbir çyzgylara düşünmedik ýagdaýyňyzda nämeka diýip pikir etmän, şu maglumatlardan peýdalanyp bilersiňiz diýip pikir edýän. Mundan başga geldim siz ilki biz has aňsat bolan basic çyzgymyzdan başlalyň. Geldim şeýleräk ulaltdym. AutoCAD-e geldim. Meselem, bize nämeler berlipdir? Ilki bilen çyzgyny çyzan ýagdaýyňyzda, islendik bir çyzgy çyzylan ýagdaýynda diýeýin. Ilki daşky görnüşi çykarjak boluň. Meselem, şu daşky çarçuwany, ramkany çykarjak boluň. Meselem, şu ýerden bize näçelik 16-a, näçe 28-e 16-lyk bir şu ýerde dörtburçluk bar, rektangl. Men şony nähiliräk ýagdaýda çyzyp bilýän, islendik bir gelip Rectangle diýip, şu nokady, islendik nokady saýlap, bir minut. Mundan başga size has öňürti ýatlatjak zadym, biz bu temany täk görmedik, ýöne size bir sany kömekçi bolmasy üçin layer goşmagyňyzy isleýän, nähili ýagdaýda goşup bileris diýseňiz, gelip şu ýerden şu saryja Nokatly New Layer ikonyna basyp, şu ýerden Merkez diýdim. Aslynda mende bar-da, ýene-de görkezýän. Merkez diýdim. Reňkini şu ýerden gelip, bir diýdim. Reňkini gelip şu gyzyl ýa-da ak, islendik bir reňkiň üstüne gelip, şu gyzyl görnüşe getirip bilersiňiz. OK diýdim. Line tip, çyzgy görnüşini şu ýerden gelip, Load diýip, Şu ýerde aşagrak gaýtsaňyz Center iki bardyr. Center bäş x bolan şu çyzgy. Gelip şoň üstüne ok basyp yes diýdim. Center iki şu ýerde çykar. Gelip sizde şular ýalak görnüşde bolsada gelip şoň üstüne basyp ok basarsyňyz. Soň başga line break üýtgetmegiňize hökman däl. Standart galyp biler. Cancel diýdim. Ondan soň şular ýalak görnüşe geläýen bolsa, şu ýerden gelip playeriňizi üýtgedip bilýäňiz. Men ilkisem şowurdat bolansoň, birinjini saýladym. Ýa-da ilki akdan, standart çyzgyda çyzalyň. Nä, näme diýdik? Ýigrimi sekize on altylyk bize rektangl gerek diýdim. Geldim rektangl saýladym. Sen gurnokot saýladym. Ýigrimi sekiz otur. Gurnokotda. Otur 16 diýdim, enter diýdim. Geldim. Top tip ulatdym. Ondan soň bize näme berlen? Şu iki gyradaky. Aslynda şu ýerde biz görşüňiz ýaly ilki daşky ramkamyzy çykardyk. Mundan soňky etmeli işimiz Aslynda ramkany tamamlap bileris şu ýerdäki biz şu üçburçlugy çyzyp bileris ýöne ol iş bilen şu ýerdäki çyzgy töwerek çyzma işleri hem şol bir ikinji planda gelýändigi üçin islendigiňizi saýlap çyzyp bilersiňiz ýöne esasy diýjek bolýan zadym şul ilki çyzgyny çyzan ýagdaýyňyzda daşky ramkalaryny çyzyň çarçuwalaryny çyzyň ilki size kömek etýän zady şul çyzgynyň Bir siluetin size almana kömek etýär. Size çyzgynyň niresini tamamlap, niresinden dowam etjekdigiňizi, size ölçeg almak üçin hem kömek etýär. Meselem, niresini çyzypdym, niresini dowam etsemkam diýen ýaly pikirler döremezligi üçin, meselem, siz daşky ramkany çyzan ýagdaýyňyzdan soň, şol ramkaň içinde işläp bilýäňiz. Şol ramka görä size bir çyzgyny niresindediginizi aslynda size aýtýar. we şol alan maglumatyňyza görä, bilýän, eliňizdäki bolan maglumatlara görä siz çyzgyny dowam etdirip bilýäňiz. Gysgaçarak şeýle geldim. Aslynda biz şu ýerdäki layer näme üçin goşanyny size aýdaýyn. Layerde geldim şu ýerden saýladym. Layer şu merkez çyzgysy Meselem öňem size aýdypdym. Çyzgylary biri-birinden tapawutlandyrmak isleýän ýagdaýlarymyz bolup bilýär. Meselem şu ýerde biz şu çyzgyny çyzan ýagdaýymyzda mekdep döwründäki çyzgy sapaklaryndan bilýän bolsaňyz merkez çyzgylary çyzýardyk. Belli bir ölçeg almak üçin ýa-da çyzgynyň töweregiň merkezini belli etmek üçin kesik-kesik çyzgylar görnüşinde görkezýärdik. Edil biz üçin şu wagt kän bir wajyp, möhüm ýok. Ýöne şony-da görkezmek isledim. Şu ýerden biz gelip Bu däl. Şu ýerden näçelik eken töwerekleri çyzmak isleýän. Meselem 6 ýokarky çyzgydan aşak 8 has dogrusy men şu dört burçlugyň Boýuny on alty berdim we şu aşak hem dört dört dört sekiz milimetr aşak gaýtýan eken. Bu diýmek bolýa şu çyzgynyň has dogry şu dört urçlugyň göni merkezinden geçýän bir çyzgyny çyzgynyň üstünde oturan şu töwerek we her iki gapdala hem On alty milimetr, alty milimetr we aralary on alty milimetr. Aslynda şu on alty milimetr diýmesine bize geregi ýok, artykmaç bir ölçeg beripdir. Şu ýerde ikisi hem şol bir ölçegleri degişlidigini görkezmek üçin ikisiniň hem e, diametri diametri bolýar. Radiusy 16 e, e, üç düwni bize aýdypdyr. Şu ýerde fi tutuş boýy 6 diýip aýdypdyr. Geldim Şu ýerden meselem, men göni merkezinden geçýändigini bilýän merkez syrýaymyň. Geldim, şu ýerden saýladym merkez syrýamy we ýene bir çyzygy çyzmak isleýän merkez çyzgysy. Şu ýerden geldim, näçe gitýädim? Şu nokatdan, hat dogry şu çyzgydan içe tarap men näçe alty gitýädim? Näçe uly adam sklaplar etýäň? Endpoint däl. Men şu ýerden o snaplerden bize midpoint gerek endpoint ýapdym. Geldim line diýdim. Geldim söýledim. Şu tarapa git, näçe git, 6 git. We şeýleräk bir çyzgyçyl gelip, men şuny aşak tarap hem uzadyp bilýän. Geldim ýene line diýdim. Şu nokady saýla. Gel, alty git we şeýleräk bir çyzgy çyz. Şuny hem biraz Uzat. Şunuň ýaly. Indi men gelip şu ýerden Layerlardan üýtgetdim. Standart çyzyga geldim. Şu ýerden näçe diýdi? Radiusy 3 bolan. Ctrl Z diýdim. Birazikkem Solidworks-a öwrenişilendim sebäpli kelläm ýene şo taraplary etýär, ölçegi soň berilýändir diýip pikir etdirýär käbir ýagdaýlarda, şol üçin käbir ýerlerinde ýalňyşýar. Circle diýdim, geldim, üç enter diýdim, ýene geldim Circle diýdim. Geldim üç enter diýdim. Indi şu ýerde bize line gerek bolýa. Line-i şu ýerdäki biz üçburçlugy çyzmak isleýäs. Üçburçlugy çyzmak isleýän ýerdemizde geldim şu ýerde intersection-dan kesişme nokadyny saýladym. Biraz üstünde garaşdym durdum. Aşak tarap gitdim. Näçe gitdim? Dört gitdim we şular ýalak. Bir çyzygy çyzdym. Näme üçin ony edenimi size düşündirsem, şu ýerdäki dört şuka nokady men şu ýerdäki nokady almak isleýän. Şoň üçin merkez nokadyny bilýän her tarapa-da dörtlük bir nokat ugradyp, şu nokatlary birleşdirmek isleýän. Aslynda nokat diýen-de çyzygy. Geldim, şu ýerden men Midpointdan geldim saýladym şu ýere. Aslynda gelip şuny birleşdirsegem bolýar. Geldim line diýdim. Şu nokady biraz tutdum. Şu tarapa çekdim dört enter diýdim. We şu nokat bilen birleşdim. Eee Escape basdym, line diýdim, geldim şu nokatda biraz sakladym, şu tarapa dört diýdim we geldim ony şu nokat bilen birleşdirdim. Geldim. Ýene size görkezmedik, has dogrusy bize biziň görmedik bir temalarymyzdan biri trim gyrkmak, timar bermek buýrugy. Kyn bir buýruk däl, gaty aňsat ulanmasy. Klawiaturaňyzdan TR, Enter, Enter diýen ýagdaýyňyzda ulanmana taýýar bolýarys. Şu ýerden gelip, çyzgylaryň üstüne gelen ýagdaýyňyzda Delete edip bilýäňiz. Delete edip bilmegiňiz üçin size şular ýalak bir şert bar. Çyzgy dowamly görnüşde bolmaly. Meselem, biz şu ýerden şu çyzgyny çyzyp bilýäs. Timarlap bilýäs, kesip bilýäs gyrk ýasap dogrusy. Nädip bunu gyrk ýas diýseňiz şu ýerdäki şu laýn şu göni merkezinden midpointinden şu çyzgyny kesýänligi üçin. Şu ýerde bolsa şu çyzgy hiç hili bir ýerinden kesilmeýänligi üçin tutuşygyna ýeke görnüşde ýeke özi bir çyzgy bolanlygy üçin biz muny delete edip bilemzok. Meselem şu çyzgyny hem delete edip bilemzok, şunam edip bilemzok, şunam edip bilemzok. Muny edip bilýän eken şu ýerden. Dowam boldy şunda gitdi. Men şuny edip bilýän, şuny edip bilýän, ýöne mundan soňkyny men edip bilemok. Şu ýerde göreniň soň. Delete edip bilmeýän ýagdaýymam, trimläp bilmedik ýagdaýymda-da gelýän delete basdym, saýladym-da. Geldim, saýladym, delete basdym. Şu ýerde görşüňiz ýaly bize çyzgymyz emele geldi. Gysgaçarak şeýleräk. Yzygider bilen size düşündirmek isleýän has aňsat çyzgydan başlamagymyň sebäbi şol. Geldim, Ýapdym. Şu ýerden, şu ýerde goşmaga basyp, täze bir sahypa döretdim. Indi men näme çyzmak isleýän? Şu ýerdäki çyzgyny çyzmak isleýän. Bu ýerde hem görşüňiz ýaly bize berlen şeýleräk bir çyzgy bar. Men şu çyzgyň şu ýokardaky gapdaldan görünýän görnüşini size çyzmakçy, artawry siz bilen birje çyzmakçy. Aşaky görnüşi siziň özüňiz dowam edersiňiz. Bir başdan başladym. Ilki men baş, bir aýdyşym ýaly esasy çarçuwany, ramkany çykarmak isleýän. Oň üçin maňa näme gerek bolýar? Aslynda yzygiderli görnüşde men çyzyp gidibem bilerin. Jemi näçe berlipdir maňa? Şu ýerde seretsem kyrk dört şu ýerden maňa berlen jemi şu ýerde we size şuny aýtmak isleýän eger şular ýaly kör diňe bir çyzgy görnüşinde däl-de has köp çyzgy berlen ýagdaýynda Perspektiwler aýry-aýry berlen ýagdaýynda size gerekli bolan ölçegler şu çyzgyda däl-de, aşaky çyzgyda berlen bolup biler. Meselem, men şu ýerden şu çyzgyň boýuny bilip bilemok. Meselem, şul arasynyň kyrk dörtdigini bilýän, şul arasynyň hem sekizdigini bilýän, jemi elli iki bolar. Ondan soň, men şu ýerden şu gyzyl çyzga çenli, gyzyl kesik çyzga çenli ýene dört milimetrdigini, elli iki Diýsem, elli alty dini bilýän öni men şul aralygyň näçedigini bilemok. Men bular ýalyýalydy. Aşakçy biraz seretdim we şu ýerde altmyş, jemi altmyşdygyny, şu ýerdäki çyzygynyň hem dörtdigini maňa aýtýar. Diýatlatjak zadym şul aslynda. Ilki çyzyga bir tutuşlygyna bir gözden geçiriň. Gözüňizden gaçyp bilen ýerleri zatlar bolup biler, ölçeglerine zatlarynda. We size ýene bir Ýatlatma. Şu ýerde men şu çyzgyny alan internet saýdymyň ady ýazylýar Prismacat nokat IT diýýär. IT. Italýan bir internet saýdy bolmaly diýip pikir etýän. Ýazgylar zatlar şoňa meňzeýär. Tehniki çyzgy taýýarlap serwerlerinde goýupdyrlar internet saýtlarynda. Sizem gidip Şo serwerlerinden gerekli tehnik çyzgylaryňyzy alyp bilersiňiz, ulanyp bilersiňiz. Indi geldim çyzgy. Maňa altmyşa otuz ýigrimi alty. Şu başdan başlap, şu ýerdäki, şu on biriň ujundaky, men mausym şu wagt ulaldyjy lupada duranlygy üçin men görkezip bilemok. Ilkinji şu burçdan, aşaky burçdan başlap, şu sekizligiň töweregini şu ýerik çenli hem ýokaryk, soň ýene aşak çyzgyny dowam etdirmek isleýän. Altmyş, otuz, ýigrimi alty. Geldim. Solid ýokaýyn. Line diýdim. Ortamada açdym. Diňe X-de we Y-de çyzgy çyzmak isleýändim üçin. Geldim. Şu merkez nokadyna ýakynrak bir ýerden çyzmak isleýän. Islendik bir nokady saýladym. Näçe diýdim. 60 enter ýokaryk 30 26 30 Ýigrimi alty. Aşak näçe? Seretdim. On sekiz berlipdir. On sekiz. On iki gelsem. On iki gelsem we men şu ýerden kosmetlerden Endpoint hem saýlasam. Soň geldim. 12 geldim. Aşagam 18. Şöýrek geldim. Aşagam 18. Indi şu ýerden men geldim line diýdim. Şuna köp biraz durdum. Ýokaryk tarap 11 gitdim. Şu nokatdan ölçeg al diýdim. Şuňa geldim. Şuňa geldim. Escape basdym. E, görüşüňiz ýaly şu ýerden men e, esasy çarçuwam ramkam çykardım. E, indi maňa gerek zat näme? Şu radius çyzmak isleýän. Radiusyň ölçeglerine seretdim. Aşak e, şu aşak çyzgydan ýokaryk e, arasy şu merkez e, çyzgysynyň arasy 23 eken. we şu gapdal çyzgydanam içe tarap sekiz ýigrimi üçe sekiz geldim otokede line diýdim şu nokatdan aslynda Hawa. Şunakat saýladym. Içe tarap näçe diýdik? Sekiz diýdik. Şeýlemi? Geldim. Şular ýalyrak bir çyzgy çyzdym. Şular ýalyrak bir zat bar. Eger men şu wagt şu ýerde merkez çyzgysyny ýörite laýerda çyzmadym. Hat dogrusy bu ýerde meň laýerimem şu çyzgyda Bolany üçin diňe täze sahypa açan ýagdaýynda layer-ym nollandy. Öňki standart ýagdaýyna gaýdyp geldi. Biz bu ýerden layer-ymyza soň, meselem, aýtjak zadym şu, meselem, şu çyzgyny soňam şu ýerden aňsatlyk bilen merkez çyzgysyny standart çyzgy görnüşine ýa-da şu ýerdäki çyzgyny gelip, Ýa bu ýerde reklam gelme. Şonam üýtgedip bilýäňiz gelip siz şu görnüşe getirip bilýäňiz layerlary eger çyzgyny ýatdan çykaran bolsaňyz. Men bu ýerde kän layerlaryň üstünde durjak däl aslynda. Göni çyzgyny size çykaryp görkezmek isleýän. Sekiz diýdim. Ýokaryk tarap näçe diýdik? Ýigrimi üç diýdik. Laýyn diýdim. Şu ýerde biraz geldim. Ýokaryk tarap ölçeg al diýdim otrek bilen ýigrimi üç git we şu ýere gel-de dur. Delete basdym. Circle diýdim. Şu ýerden geldim. Şam töweregi meň näçe diýýär? R dört diýýär. Dört enter diýdim. We Biziň şu ýerde näçe şu gyradan çepe tarap näçe bolar? 52 52 millimetr gyrada bir sany töweregimiz bar. Şol töweregi çyzmak isleýän ýagdaýymyzda geldim şu ýerik. Şu tarapa 52 diýdim we Şular ýaly bir çyzgy çyzdym. Soň Line diýdim. Şu nokatda biraz dur diýdim. Şu tarapa 4 git diýdim we şeýleräk bir çyzgy çyzdym. Enter diýdim, geldim, şu ýerde biraz sakladym. Ýene saga tarap gitdim, 4 git diýdim we aşak düşdüm. Şu ýerden hem men layerymdan täze layer boş enter Okay. Şöyle border vereyim şu. Geldim şu ýerden şu çyzgyny, şu çyzgyny, şuny, aslynda biz şuny şeýleräk e, görnüşini sistemimize görä sazlap bilýäs. Geldim tr enter enter diýdim, şu gurany kes diýdim, soň geldimde biraz uzalt diýdim. Şeýleräk. Geldim saýla saýla saýla saýla we şu ýerden men gelip layerimi üýtgetdim. Başga Ýa şu ýerde maňa gerekli bolan lerimi tutdum. Görünmeýän iki sany çyzgym bar. Bularam men gelip şular ýaly enter diýdim meni. Şu nokatdan gelip saýladym. Şu ýerde. Şular ýaly görnüşde. Şu gynyň aslynda bize başgaça bir layer goşmaly. Häzirlikçe goşup oturmak islämok. Wideo ýeterlik derejede uzalymka diýen. Gysgaçarak şeýleräk. Merkezçiliglaň beýle başgalaryndan tapawutlylygyny görýäs. Ölçeglerimizi biz berip bilýäs mundan soňky bölümlerde. Indi siz aşaky çyzgynyam dowam edersiňiz. Şu ýokarkydan tapawutly görnüşde şu ýerde görşüňiz ýaly kesik heç çyzgylary bar. Heçem size görkezişim ýaly. edip kyrk bäş graduslyk patern bilen siz çyzgyny tamamlap bilersiňiz. Gysgaçarak şeýleräk häzirlikçe düşnükli bolandyr diýip umyt etýän we indiki wideolarymyzda görüşýänçäk hoş sag boluň.